Essalawmaleýkim mähriban ildeşler. Aýdaly, ýene-de täze sany Siziň bilen mawy ekranda. Hormatly Prezidentimiziň biz öz medeniýetimizi we sungatymyzy ösdürmäge goşant goşan adamlarymyza guwanmaga haklydyrys diýen dürdäne sözlerinden ugur alyp, Toý keşbi wideo studiýasy bilen aýdal atly söhbetdeşligimizi ýadygärlik ýazga geçirýäs. Elbetde, aýdal atly söhbetdeşligimize bäş daş hemaýatkärlik edýär.

Aýdal atly söhbetdeşligimiziň bu gezekki myhmany Türkmenistanyň halk artisti Nury Hudaýgulyýew. Nury aga, sizi söhbetdeşlikde hoş gördük. Sag bol. Size uly-uly üstünlikleri, ilki bilen-ä berk jan saglygy tüýs ýürekden arzuw edýän. Menem
siziň şu şu döredijilik gepleşigiňize uly üstünlik arzuw edýän. Diňleýjiňiz, tomaşaçylaryňyz köp bolsun. Nury aga, elbetde, muşdaklaryňyz siziň terjimehalyňyz bilen giňden gyzyklanýarlar. Elbetde, köp ýerde terjimehalyňyzy aýdýanam dälsiňiz, aýtmagy kän halaýanam dälsiňiz. Ýöne şu ýerde ildeşlerimize bir gysgarak terjimehalyňyzy bir aýdyp beräýseňiz. Özüň aýtdyňam öňünden, bara halaýan dälsiň. Ýöne neme-de tomaşaçyň günäsi ýok-da. Her bir özüniň gowy görýän artistiniň, gowy görýän aýdymçysynyň, gowy görýän sungat işgäriniň tapawudy ýok. Haýsy bir kärde bolanda-da, bir gowy görýän adamsynyň şoň durmuşy bilen gyzyklanýar-da. Meň özüm bir müň dokuz ýüz altmyş birinji ýylda doglan. Özem gaty gowy wagt doglandy. Otuzynjy dekabrda doglan. Öň maňa diýerdiler, Aýaz aga getirip gidipdir zat diýerdiler-de. Şol şeýle bir gyşyňam edil näme diýer, ýylyň çürbaşy bolýar-da, şonda doglan. Öňki Gyzlarbat şäherinde, bu wagt Serdar şäherinde. Şol ýerde orta mekdebi tamamladym. Ondan soňam Daşkentde Özbegistanda Daşkentiň teatr çeperçilik instituty bar. Şoňa okuwa gitdim. Ýetmiş dokuzynjy ýylda, segsen dördünji ýylda okuwy gutaryp geldim. Segsen altynjy ýylda öňki ýaş tomaşaçylar teatry bardy. Şonda işe başladyk. Ondan soňam iki müň dördünji ýyldanam Magtymguly teatryna, sazly drama teatryna okuw okan ugrumam sazly drama artisti-de. Şu Magtymguly teatrynda işläp ýörüs. Aýdym-sazly spektakllar, oýunlar, tomaşaçylary hödürläp gelýäs. Talyp söýgüsi spektakly şu badam dowam edýärmi? Hawa, ol Talyp söýgüsi hem dowam edýär. Bir seri Pälwanowyň roluny ýerine ýetirýän. Hawa, Pälwanow lukmanyň roly. Menem institutda okan döwrüm şol roly maňa beripdiler. Menem oýnapdym şo roly. Ana gördüm.
Ykbal görýän bir San Perlan. Teatr Berdan bir zat bardy. Sungaty söýmedik adam sungatda işläp bilmeýärdi. Ondan ýene bir gowy tarapy bar. Sungaty söýen adamyň ýüreginde erbetlik bolmaýar. Tä sungaty söýen adamyň ýüregi ýuka bolýar, duýgur bolýar. Artistiň iň gowy durmuşda şu pursatlarynyň birini aýdaýyn. Ony özüň hem bilýäň, sen şol ugurdan okan. Haçanda sahnada oýun oýnap, iň soňunda tomaşaçylar bir dik durup el çarpyp, şu gitmän el çarpyp durýarlar. Bol şondan başga baýlyk ýok-da. Iň uly baýlygymyz şol. Şol el çarpyşmalar gazandygyň diýmek tomaşaçylar seň edýän zähmediňe düşünenligi şolaň ýüregine baranlygy. Nur aga näçe çagaňyz bar? Üç çagam bar, bir aýalym bar. Näme gülýäň? Öňem bir ýigrimi ýyl mundan öňem şu soragy berdiler, talyplar bilen duşuşyk bolýardy. Olaryň esasy gyzyklanylýan zat şol-da, bir durmuşyňyzdan, özüňiziň maşgala durmuşyňyzdan aýdaýsaňyz diýýärler-de. Menem bir aýalym bar diýdim. Yzyndan aýtjak boldum-da, bir aýalym, onuň üç sany çagam bar diýjek boldum. Bir aýalym bar diýdim, welin wakyr edip gülýär. Men zala seredýän, Ýa çynymy aýdýaň, bir aýalym bar diýýäňmi? Ýene gülýärler. Ýok, onda ýemok diýdim. Siz görýäňizmi özüňiz näme başga pikir edýäňmi? Bir aýalym, üç çagam bar diýjek boldum diýdi. Üç sany çagam bar, iki oglum, bir gyzym. Tüweleme.
Agtyklar?
Üç sany jagtygym bar. Tüweleme, ýaşlary köp.
Gyzymdan iki sany jagtygym bar, oglumdan bir agtyk, üçüsem gyzjagaşlar. Baý men. Tüweleme.
Gyz, gyz çagaň bolsa, gyz agtygyň bolsa, aý baý atsyň diýilýär türkmençilikde. Indi
aýdaly.
aýdaly diýseň aýdaly. Aýdym aýdaýalanda. Başda eger garşy bolmasaň.
Sen maňa dileg et. Dileg et käbäm. Dilegleriň bilen ganatly guş men. Asman bilen zemin gapşan çagy seniň dilegleňden tapýaryn yş men. Sen maňa ýene-de dileg et käbäm. Säherde, sabada, şamda, şapakda. Seniň bilen hiç gorky ýok, ürki ýok, Panynyň hilleri galýar topukda. Sen maňa dileg et, dileg et käbäm. Diýäýme, kemiň ýok, ýetenok nämäň? Dilegleriň dergähde kabul bolanda, Nuhuň tupanyna döz geler gämiň. Sen maňa dileg et, dileg et käbäm. Dilegli bendesin Alla ýalkandyr. Seniň keramatyň, doga-dilegiň peýkamlaryň oklaryna galkandyr. Sen maňa dileg et, Dileg et käbäm. Dilegde ulalyp oňalanyň men. Dilegleň bolmasa dünýäň hupbatyn, mähribanym, nädip oňaraýyn men?
Bu jahana bagtym bolup gelen ýar.

Berekella halypa köp sag boluň ýaşasyn eneler. Sag bol sag bol şul aýdym biziň hemmämiziň gowy görýän artistimiz Türkmenistan halk artisti Öwez Gelenowyň aýdymy döreden aýdymy şu altmyş ýedi altmyş sekizinji ýyllarda ejesini ir aldyrýardy onsoň şul öz maşgalasynyň şu ejesine meňzemegini isläp şol döreden aýdymda öz maşgalasyna bagyşlap. Şeýle ýürege ýakyn aýdym da näçe wagt geçen aýdym da döwür geçen geçen asyryň aýdymy.

Janyňyz sag bolsun. Şu aýdym size iň uly üstünlik getiren aýdym bolmaly diýip pikir edýän özüme. Hawa, neme-de, Merdan, bir her bir sungat işgäriniň bir zat sebäp bolýar-da, şoň halkyň içinde tanalmak üçin. Şul aýdym meň durmuşymda şu halkyň içinde tanalmagymda Esasy birinji göçüm. Şu adyňy bilmeýänem bolsalar, hany ykbalymy aýdýan adam diýendirler. Oba, şony ýaly näme aýdýar.
Bul aýdym hem ýaňky Türkmenistanyň halk artisti Öwez Gelenowyň döreden aýdymy. Bul hem şol altmyş ýedinji ýylda dörän aýdym. Bir döwüriň aýdymlary şular. Şu meňzeýäňem, ykbalymam şu altmyş ýedi, altmyş sekiz, altmyş dokuzynjy ýyllar. Nähili şol, nähili ýazypdyr, nädýägä menem Öwez Gelenowň özünden soraň diýäýen-dä şol duşuşyklarda. Şu badam saňa-da şeý diýýän. Şol nähili neme diýseň. Ýöne öz diýen özümiň döreden aýdymym öz, hawa. Özünem çakylyk etdim welin men diýdi, şol özüm döretdim diýmäni halamok diýdi. Şoň üçin men gidip baryp diýdi.
Şoň üçin meň oýnumy oklap berdi. Şol diýdi, Nuryň aýdymy diýip tanaldy diýdi. Nura mindi, Öwezçe näme aýtsa aýdybersin diýdi. Deme-de, Öwez Şeýle ýönekeý bir ýönekeý näme gylygy bardy onuň. Onsoň ýöne köp ýerlerde men özüne ýanynda bolsa aýtdyrýan. Bir biz men aýdýan, bir ony ikinjini oň aýtdyrýan. Garaz, dik oturdamokda, şondan gorkandyr-da. Ýöne hakykatdan şu ýüreginden çykyp dörän aýdym da şol öz durmuşyndan. Indi galan e, wakalaryny özünden soraýarsyň da. Nädip, näme üçin, kim üçin döredipdir da. Gülüm sana seredip Gara gözüm doýmady

Berekella, ömrüňiz uzak bolsun. Janyň sag bol. Bul aýdymyň sözleri kimiňki?
Bul aýdym Esen Jangaýew diýip bir aýdym aýdýan bir ýigit bardy. Şoň döreden aýdymy. Nur aga, Filmler üçin döreden bir döredilen aýdymlar barmy? Ýa öz ylhamyňyzdan joşup çykan aýdymlar bardyr filmler üçin?
Bar aýdymlar bar. Haýsy aýdym?
Gurbanazar Eziziň sözlerine Gözleriň seň diýip bir aýdym bar. Onsoň Seni söýdüm diýip goşgusy bar-da Gurbanazaryň. Şol iki aýdymy Kaka Oraz Sähew diýip merhum boldy. Şoň düşüren filmi bar, Garamaňlaý hindi gyzy, hindi gyzynyň ogurlanyşy diýip. Şo filmde şul aýdymlaryň ikisem filmde ýaňlandy-da. Gara saçlaň.

Gara gözleriň seniň Onsoň ýene bir Ýylanly ada diýip Oraz Orazowyň alan filmi bar. Onda-da Dilberim diýip bir aýdym bar. Meň talyplyk döwründäki döreden aýdymym. Şol aýdymam şol Ýylanlarda filminde gitdi-de. Şol filmde ulanylan aýdymlar. Şol aýdymy özüm gowy görýän-de. Haýsy aýdym? Şadyýan gyz diýilýär. Muny ol aýdymy halkyň içinde, halkyň içinde şo güle güle diýip şol setir bolansoň aslynda Şadyýan gyz goşgusy Talmaz Nuryýewiňki. Sazam Durdy Nuryýewiň sazy-da. Täze ýyl filmi alyndy-da, Tikgi we başgalar diýip. Şonda şo filmde aýdylan aýdym halyçy gelne gowy görünjek bolup aýdýan aýdymdy-da. Başga ýerlerde ýallaklap diýýän-ä. Bu ýerde owadanlan bolýar. Bu ýerde owadanlan bolýan-da, gowy görünmek üçin. Gowy görýär-dä, şoňa
aýdýar. Häli oglanlaryň biri diýýär, operator oglanlaryň biri. Nury aga serýozny adammyka diýseň asyl görüp otursam degişgen adam ekenini. Şoň üçin soň goýbereňizde degişýän ýerlerimi aýyrman şeýdip oturanymy goýaň. Ýagny şol aýdymy aýdyp beriň.

Köp sag boluň, janyňyz sag bolsun! Aýdaly, size islän ýaşyňyzda galmaga mümkinçilik berilse, siz haýsy ýaşyňyzda galardyňyz?
Haýsy ýaşymy aýtsamkam? Gaty pikirlendirýär meni. Hawa, ýok.
Wah, şu begendim ara mümkinçilik berilse diýen. Nätini aýdýaň diýýär-ä. Haw. Nätini aýdýaň diýýär. Ýöne bir zat bar Adamerdan. Ýaşalyň, şu wagta çenli meň ýaşan ömrümiň hemmesinem men gowy görýän. Şu wagtky ýaşymyň öz süýjüligi bar. Her ýaşyň öz lezzeti aýratyn. Her ýaşyň özüniň süýjüligi bar, lezzeti bar, bir ýakymlylygy bar. Şonuň üçin şuny diýip alsam, men şu wagtky ýaşym ondan gaty görürdi. Şonuň üçin şularyň hersinde-de özünde gowy, gowy, gowy ýatlamalar bar, gowy e, süýjülikler bar, mähir bar, tagam bar. Şonuň üçin şularyň hemmesi hem gowy meň üçin.
Şu wagta çenli e, surata düşen filmleriňiziň içinde iň gowy görýän roluňyz bardyr? Şony köplenç ýatlaýansyňyz. Elbetde immesem gowy. Gowy. Ha, men diýjek zat meýem aýtdym. Ýaňky ýaňky diýen. Indi biz ýaş, ýaşlar tomaşaçylar hökmünde aýdýarsa immesem gowy. Ýöne siziň özüňiziň bir aýratyn tutýanyňyz bardyr. Şu wagt indi sen haýsy seýrenýäň ol? Hemmesinem gowy görýän. Hersin, hersiniň öz öz aýratynlygy bar. Mysal üçin indi ýaş, meň ýaşlygymyň Ýaşlygyň dessany filmima Bilbil Mämmedowyň alany, Arçaly adam filmima olam Bilbil Mämmedowyň alany, ýaňy Garamaňla hindi gyzy, hindi gyzyň ogurlanyşy diýen filmima Kaka Orasyhetowyň alany, Halmämmet Kakabaýewde gaty köp Takdyr diýdi, Toba filmi, onsoň Günüm söýgüden başlanýar. Her filmdäki döredýän. Şu keşbiň hemmesi seň üçin gowy, gyzgyn. Hemmesem seň öz öz çagaň-da. Öz dünýä inderen çagaň şol. Olem gowy. Şu çagalaň aýratyn tutup bolmaýar. Sen aýrylyp sen soň bolduň gat diýip bolanok-da. Hemmesine öz söýgiň bar şonuň ýaly hemmesem ýüregiňe ýakyn. Döretmek üçin size näme ylham berýär? Gowy durmuş ylham berýär. Söýgi ylham berýär. Söýgi uly manyda da. Hemme watan söýgi, adamlara bolan söýgi, maşgalaňa bolan söýgi, agtyklaň, çagalaňa bolan söýgi. Nury aga öz häsiýetiňiz gaharjaňmy?
Ýok. Iň birden geläýmesi bar ýa. Aňsat dälde gaharyňy getirmek aňsat däl. Köp kişi Daşyntdan neme diýýär? Eý ýaman. bir hil agyrlaý zat diýär. Ýaňam diýdiň-ä bu operatorlaryň işi şey diýip. Bolýar, size üstünlik arzuw edýän Nur aga. Sag bol. Indi illeşjemize öz muşdaklaryňyza arzuwlaryňyz bardyr. Saglyk arzuw edýän, üstünlik arzuw edýän, bagt arzuw edýän, maşgalada, ojaklarynda diňe süýjülikler, toýlar köp bolmagyny arzuw edýän, ýurdumyzyň parahat bolmagyny arzuw edýän. Hormatly Prezidentimiziň janynyň saglygyny arzuw edýän. Ýurduň asudalygy üçin alyp barýan işinde üstünlik arzuw edýän. Siziň hem döredijilik toparyňyza Bäş daşyň işgärlerine-de işlerinde üstünlik, abraý, mundan buýana-da halkyň gowy durmuş ugruna, gowy durmuş ugruna alyp barýan işlerinde diňe öňe gidişlikleri arzuw edýän. Janyň sag bolsun. Saňa-da işiňde üstünlik. Sag boluň, sag boluň.
Ine, mähriban ildeşler, hormatly tomaşaçylar, aýdaly, şunuň bilen tamam boldy. Ýene-de mawy ekranda görüşýänçäk, hoş wagtyňyz!